Inselmulkom sinjuri u nilqawkom għal ġimgħa oħra shooter. U isma' kif kollox qed jinbidel, eh? Mhux kollox kollox, intom jekk taraw xi ħaġa li nbidlet ibatulna fuq shooter dan u sandokkom. Jekk nagħmillek hekk xtajdli. ma Transport Malta, x'dak kontu Eh, ja ħasra. Ġiri rajtu għom it-tlet xadini orrif? Eh, orrif għax wet ma jarax, wet ma jismax, wet ma. Taf minn fejn oriġinaw. Eh. Dak oriġinaw mill-Ġapan, hemm tempju li għandu mnaqqax daw it-tlet xadini. Eh. Wieħed ma jismax ħażin l-ieħor ma jarax ħażin u l-ieħor ma jitkellimx ħażin li hi hija xi ħaġa għall-prosperità tal-bniedem. Mhux għandna u bidluhom. Issa dawk kienu hemmhekk u ilhom, issa żidu ieħor. Hemm ix-xadin ta' fuq il-mobile li hi xi ħaġa ta' dan is-seklu wkoll. Għandna fuq il-mobile dak iksirhom kollha mela għax tista' tara ħażin. Però Għad hemm it-tama jekk ma nwebsux rasna u nibqgħu nitgħallmu mingħand l-anzjani u aħna hekk se nagħmlu, se mmorru nitalmu minn għandhom din il-ġimgħa wkoll f'Ċentru tal-Active Ageing. Ri, illum ma tqajniex iċ-ċentru tal-inizjattiva tal-belt, imma ġejna il-barakka ta' fuq. Normali di. Aħna meta jibda jeqleb il-biċċa l-kbira noħduhom l-outings. Eżempju tal-belt, niftehmu mmorru nieħdu kafè magħhom biex mhux dejjem l-istess rutina. Nagħmlulhom sports day, neħduhom l-esplora, neħduhom buffet breakfast, jieklu. Tbiddlu biex tagħmlu xi ħaġa interessanti. Eżatt, nieħdu l-opinjoni tagħhom dak li jixtiequ huma, aħna nikkuntentawhom. Kif tgħadduha intkom meta joħorġukom xi outing? Bi pjaċir. Naħseb tajdu kelma jena, eh? eh. Inti ġili mort eżempju outing l-esplora u għek. Ija. U joġbok, joġbok. Ħafna, ħafna, interessanti ħafna l ġifiri naħolo dal-ċentru, għax tamilna ħafna ħbib. Jien ma kemm ma kontna fil-ħadd. Immissa ta' Immissa għamilt ħafna ħbib. Nibli iktar outing favorita li għamiltu. Li morna

u kulħadd tajjeb li għamlulna, u dejjem ħadna gost kull fejn ħaduna. Mhuwiex wert toqgħod id-dar waħdek. Ċemplu staqsu tistgħu wkoll iċċemplu fuq dan numru tkunu tistgħu issibu erbat iħbieb sbieħ u għarajr bħal dawn. Ċapp ħejfa! U issa li innaqsu f'daqsxejn l-ivvjaġġar minħabba l-iskola u l-impenji tax-xitwa, il-kapten tagħna jkun daqsxejn iktar relaxed. Il-Captain Jack Morgan tagħna. Ħallek fil daħna. Mela, tar-relax joqsu jkun. Hi Jack! Valent, dejjem taħsadni. Ma dejjem din ħassat inti ħasra. Ejwa, ma nistax nidraħ ismi għastemmen. Mela ħanibda najatlek Captain Morgan. No, no, ma nixrobx. Inti Captain Jack Morgan. Eh, mela, jienu, yes. Fiex nistanejnek? Isma' Captain bħalissa il-cockpit tkun miftuħa hux hekk? Ah, mela, mela kieku għad tidħol inti. Mhux hekk, imma waqt li qed itiru tingħala hux hekk? Yes, yes, hija l-protokoll li l-biba tkun dejjem magħluqa u tinfetaħ biss minn ġewwa. Estrina. Dik security hux hekk? Res security, l-lok. Qed ngħidlek jien kol darba jkolli noqgħod niftaħet għatal ġem. Iġibu li dak it-tarax. Ninżel minn hemm. Kull darba. X'inti tajt? Suppost minn ġewwa hekk tinfetaħ ħabba security biex ma jidħolx biżiet minn barra. Tajt lix tinfetaħ minn ġewwa u jien nieħdu l-kedet kollha. Eh, mhux hekk. Ħana mela ma to-do list mela. Mela inti għandek to-do list? Ej, għażem kif it-to-do list illum fajt u ktibt. Biex nitfihom is-seat belt sign għax għamilt flight ta' sitt sigħat u nsejt nitfih. Ħanin, ara n-nies kif spiċċaw. Oh, Maqsuma. Kollok pipi qed ngħidlek qed inti għax inti f'dorrok b'hemm jew l-air hostess sewwa, issa bid seat belt fuq il-bladder iktar jiġak li pipi. Mhux hekk, isma' kurżità. Għax ġem nistaqsija, kif ajruplan ma jorux fl-ispazju? Oh, very good technical question. Hu għosna da jamlu l-domandi illi jien nkun naf nirrispondi, ma mhux kulħadd jaf. Jien naf nirrispondi għax darba provajt intellgħu. Eh, u ġara. Inti għandek bżonn l-arja, because the plane flies with a cushion, qed tifhem? Issa malli tispiċċalek l-arja jkollha naqa' problema. Xi tkun? Fil-każ tiegħi, eh, ma ħsibx iktar għalja u crashjajt. Ej, ħanina. It's an experience, u ta' xħoss jagħmel il-ajruplan malli jaħbab mal-art.

Mara, isma u ġej, ej, l-axħar naqra għax laqt jispiċċa l-programm. Għajdilu. Xej, kelli strawberry jam.